Ashamaa ashamaa hordoftoota kiyya qaqqaalii fi gaggaarii bakka jirtan marattuu nagayaa fi raaxmanni rabbi isiniif haa heddummaatu akkam jirtan akkamitti yeroo tana geessan. Egaa har'aan tanas eh, sagantaa biraa sagantaa eh, keessattuu jireenya keenya walitti qabatuuf akkamiin jiruu teenya tana fooyyessuu dandeenya galii keenya fooyyessuu dandeenya irra ispeesifikalii galii keenya akkamiin fooyyessuu dandeenya yookaan maddi galii namaa meeqa Maddi galii kan keetii hoo maal fakkaata? Madda galii kan keetii immoo guddisuu kan barbaaddu taate bakka kamitti xiyyeeffachuu qabda waan jedhu bal'inaan waliin laalla. Viidiyoo kana jalqaba irraa hanga maayyiitii daawwachuu keessan hin irraanfatina. Namoota adda addaatis ni fayyada jettanii yoo yaaddan akkasumatti sheer godhuu akkasumatti waan irraa barattanis koomentii jala nuu kaa'uu wantoota bal'inaan akka nuti irratti isin dalaynu barbaaddanis koomentii jala nuu kaayaa. Isin hordofnaa isinii wajjin jirra. Duuba hayyee maddi galii meeqa? Maddi galii naa fi isin beeytan yeroo hedduu lama. Kanaa fi isin beeynu. Maddi galii namni tokko gaa keessattuu nuti jenereeshinii keenya kuni yoonii fi ijoollummaa isaarraa jalqabee wanni nuti caqasaa guddanne gurratti yookaan wanni nuti harkaa guddanne ilma namaa kana wanni isa hoogganaa Waan inni gurratti caqasaa guddate yookaan waan inni ijaan arkaa guddateetu isa hoggana. So jalqabuma ijoollummaa keenyarraa jalqabnee nuti wanni nuun ja'amaa turee fi wanni nutis arkaa turree fi namoonni jiruu fooyyeettee jiraatan warra mana barnootaa deemee kaarikulama barnootaa saniin fiixa bahee saniin boodan qabxii gaarii fidee Saniin boodan tti bareedduu seenee akkasumattii qabxii bareedaadhan eebbifamee fi carraan dalagaa babal'oodhaa jirtii turte turte waanin je'eef hin qabu abshiraa je'eetin jira irra deebi'eetin jira yaa turte so joollummaa keenyarraa jalqabnee wanni nuti arkaa guddanne yookaan wanni nuti caqasaa guddanne gurra keenyaan jabaadhu baradhu qabxii bareedaa fidi saniin boodan qabxii bareedaa nama fide

Hayyee ka ka lamadaa hoo ka lamadaa kanaaf isin beeynu warri keenya kan lamadaa kan nuti beeynu maali warri keenya nagga- daldalaadha daldaltoota naggaadeedha ni daldalan wahi gurguran gurguraa fi bittii keessatti hirmaataniititi galii argatan which means yooni fi buna gurgures yooni fi shuumoo gurgures yooni fi akaawii gurgures yooni fi rifeensa cires anyway services haa ta'u yookaan hoo product haa ta'u Wahi gurguree gurgurtaa sanniin boodan galii argata. Sani wani naaf isin bahe. Haa ta'u garuu yeroo ammaa kana keessatti galiin akka qorannoon biiznasa biiznasa irratti warri dalagan keessaa hoo warreen biiznasa irratti konsalti godhan biyya guddoo Ameerikaa irraa jalqabnee wherever kana hunda keessa oguu ni fideemne Ilmi namaa akkuma baratee qaxaramuudhaaf which is qaxaramuun maal jechuudha qaxaramneetiti maallaqa harkanna jechuudha kuni waa gurguree maallaqa harkataami anaa fi isin garuu qaxaramnee maallaqa harkannaadha. Kuni jechuun karaa galii lamaan nuti itti harkachuu beeknu anaa fi isin karaan lamaan nuti beeknu kuni durirraa jalqabamee ni beekama. Haa ta'u garuu xiinxaltoonni ikoonomiidhaa galiin bakka afuritti namni galii isaa karaa afuriin harkataa jira. Karaa afur. Galiin tantee maddi galii teetii karaa afuri. Afran kana keessaa karaa tokkollee hin baatu. Takka qacaramtee akkuma reefuu jenne ogummaa qabdaa yookaan yeroo qabdaa right? yeroo qabdu san gurgurteeti yeroo tantee san nama sirraa barbaadu saniif gurgurteetiti adada sa'aa dalaydee saniin maallaqa siif lakkaawee si kana keessattuu warreen biyya faranjii jirtan kan akka gaaritti beektan sa'aadhan isiniif kafalama waan ta'eef. Sa'a takka hagana madaalliin isaa madaallii sa'aatiin galii argattaati. Kuni qaxaramuu hajaamu yookaan huu nama biraatiif dalagamuu hajaamu kuni. Which means takka yeroo fi beekumsaa fi humna gurguruu qabduutu jira jechuu asitti. Yeroo gurguruu qabdu, beekumsa gurguruu qabduu fi akkasumatti muuxannoo gurguruu qabduutu jira. Waan namichi si qaxaru sun sirraa bitu qabaachuu qabda jechuudha. Nuti amma dukkaana dheenee Waa bitannaa miti waan nuti barbaannu san bitannee baanaa miti atis qaxaramuudhaaf ogummaa abbichi sun abbichi sirraa bituu deemu sun qabu sirraa barbaadu qabaachuu qabda. Ogummaa san gurgurtee yeroo tanteetiin wajjin gurgurtee amma fakkeenyaaf namni qaxaramee dalagu bakka dalagu saniif mallattoo wal mallatteessee jira sa'a saddeetiin sii dalagaa jetteetiti yeroo tantee san gurgurtee instead of sanii maal argatta ati galii argatta. Kuni saayinsiidhaan isinitti himutti jira waan sammuu tiyya keessaa baasee isinitti himuu miti. So warreen kuni ogeessa gurguddaa maallaqa doolaara kumaatamatti lakkaawwamu yookaan maallaqa kuma dhibbaatti lakkaawwamu harkatu irraa ogeessa guddarraa jalqabne hamma guyyatti warroon dalagaa guyyaa dalagan yookaan dalagaa sa'aa dalaganitti jarri kun hundinuu bikki isaan jiran eessa keessa they are selling their time yeroo isaanii gurguraa jiranii maallaqa maallaqa argachuuf jechuudha. They are selling their knowledge beekumsa isaanii gurguran nama isaan barbaadu sanirra and they are selling their experience muuxannoo isaanii gurguran gurgurteetiti maallaqa argatta. Hayyee jenereeshinii ammaa oduu bakka mitti argachuudhaaf deemaa hin beeku. Haala madaalaa akkuma isiniin jee warreen dukkaana banan, warreen faarmasii banan, warreen mana bunaa isaanii banatan, ha isaanii eegateettu kampanii gurguddarraa hamma warreen waan xixiqqoo shuumoo gurguruu ta'utti illee uummanni kun yeroo isaaniiti maallaqaan jijjiiran dalagaan tasaaniiti dalagaan isaanii isaan dhuunfatteeti dalagaa san dalaganii maallaqa fudhatan yookaan sarviisa kennanii maallaqa fudhatan warreen konsaltansii hojjetan warreen ogummaa seeraatiin hojjetan warreen ogummaa akkaawuntiingiitiin hojjetan Ogeessonni sarviisa gurguran sarviisa gurguranii maallaqa argatan. Asitti maal jedhanii akkuma reefuun tana isin hin jee sarviisni isaan gurguran yookaan oomishni isaan gurguran haa wal dhabuu malee waan gurguran qaban kanneen waa gurguraniititi maallaqa fudhatan. Saniifuu galii galii galii kana lamaa laallee miire tokkoffaan qaxaramuudha lammaffaan if qaxaruudha jechuudha. Kaammaanaaf isin hin beekne hoo irra hedduu akkas akka wannatti business owners jedhaman. Yookaan warroota biiznasa biiznasa ijaare. Ijaarmaya owners they own a business biiznasa tokko own godhan biiznasa kana own godhu kan kee maaliin beekama ummanni reefun tana laalle sun jarri lamaan warri qaxaramee fi abbaan if qaxare suni yeroo isaa gurgureet beekumsa isaa gurguree maal argata waliin jenne maallaqa argata jennee miire biizines oonarri jennu kuni dura biizinesa jaara. Biizinesa oonara kana biizinesa oonara ta'uufis by the way taalantiin addaa hin barbaachistu right wanni si barbaachisaa garuu paaraadaayim shiiftii fiduudha qabda yookaan hoo ilaalcha kee jijjiiruudha qabda ani yeroo tiyya gurguree wanni nan harkadhu maali yoonifin biizinesa immoo jaare wanni nan harkadhu maali waliin laala. Biizines oonara jechuun fakkeenya haa fudhannu irra hedduun keessan ni beektan jeetiin amana. KFC, Kentucky Fried Chicken, yookaan McDonald, yookaan Albeek, name them. Warreen kuni maali? They own a business. Biiznesa ijaaranii yaada biiznesa ijaaranii hin qabanii saniin boodan biiznesa isaanii san ijaaruudhaaf namoota adda addaa ogeessota adda addaa right risoorsii adda addaa fayyadamaniiti namoota adda addaa dalagaa isaanii saniin oowwan akka godhan godhanii Isaan sistama own godhan. Sistamni sun isaan jiraatanii isaan jiraachuu baatanii maal godha galii isaanii galchaa jechuudha. Obboleessa kiyya obboleetii tiyya. Anaa fi isin waan keessa jirru jijjiiruudhaaf anaa fi isin galii teenya jijjiiruudhaaf anaa fi isin galii qofa osoo hin tahin hubannoo nuti galiif qabnu jijjiiruudhaaf akka gaartii laaluudha qabdan sagantaa tana maaliif jennaan jiruu tantee jijjiiruudhaaf yaada kan kee ati jijjiiruutu sirra jiraata waan ta'eef saniifin paaraadaayim shiiftiin nu barbaachisa yookaan hoo ilaalcha jijjiiramee nu barbaachisa waan ta'eef galiin dirqamaaf qaxaramtee yookaan hoo if qaxartee argachuu qofaa miti irra hedduun keessan keessattuu ijoolleen dargaggoota ijoolleen shamarranii teessaniitti qaxaramuudhaaf tartartaa eeggachaa jirtan yookaan hoo akka namni isin ani nama amata shan amata jaha amata torba dalagaa hiikee mana taa'ee dalagaa eeggatuun beeka. Obboleettii tiyya ganni ati teessee dalagaa itti eeggattu raawwatee jira. Reefun tana saniifin isin baasamoo isin hin baasuu isiniif nima isiniin jee jalqaba irratti. Qaxaramuun nama biraatiif deemanii qaxaramuufu even qualification adda addaatu bahaa jira yeroo ammaa tana keessatti waraqaa nuti university irraa fudhannee baaneen qofa osoo hin tahin ogummaa adda addaa muuxannoo adda addaa saniini namni wal wal bitaa jira yeroo tan teessirraa bitaa jiranii jechuudha. I'm sorry afaan kiyyaaf yookaan afaaniin fayyadameef. Yes namni si bita. Abbaan biizinasaa si bita dhufee ulaagaa inni barbaadu san ati yoo guutte si bita malee ulaagaa inni barbaadu san yoo ati hin guunne mana teessa. Namni manatti dhufee sitti dhadha'ee ati waan digirii qabduuf ati waan maastarsii qabduuf dhufee si qaxaru hin jiru. I'm sorry for this news. Kuni seenaa niwusii gaddaati yookaan I don't know gadda sitti fidaa. I'm sorry dhiifama garuu dhugaan jirtu tana namni manatti dhadha'ee hojii sitti fidu hin jiru namni dhufee dalagaa banee si afeeru hin jiru jiruun tantee tanteetii jiruu tantee tanarratti haarsaa kafaluu qabu jijjiirama bakka amma jirtu bakki ati ammarra jirtu maallaqni amma ati harkachaa jiru jirtu kun yoon fi siif Gahaa tahuu baate siitu yaada kan kee jijjiruu qaba malee akkuma duritti yaada alaa waan haaraa fiduu hin dandeenyu. Saniifuu either business owner ta'uudhaaf wanni si barbaachisu maallaqa osoo hin ta'in irra hedduun keenya maallaqa dhabne malee mul'ata adda addaa qabna. Maarree dhabne malee maarree qabna naan jettan. Okkee yoo mul'ata qabaate bahii dalagi. Deemiitii mee waan takka dalaguudhaaf bahi manaa namni manaa bahee ni milkaawa. Kan afraffaadha investors. Warreen kuni afraffaa irra hedduun keenya ni beekna investors. Investara jechuun nama maallaqa qabu maallaqni isaa maallaqa dalagaaf. Maaliif fakkeenyaaf nama gamoo guddaa qabu tokko kiraan inni gamoo sarraa walitti qabu amata irratti gamoo biraa bitaaf sadarkaa san gahuudhaaf garuu ati paaraadaayim shiiftii fiddee ilaalchi dur nuti galiif qabnu ilaalchi dur nuti dalagaaf qabnu ilaalchi dur nuti abbaa qabeenyatiif qabnu dogoggora sun ilaalcha haaraya mul'ata haaraya karaa haaraya deemuudha qabna saniifuu galiin tantee bakka afran tana keessaa eessaa galaa jirti. Galiin lamaan duraan ani isinitti hime suni galii ati daleeydu malee galiin argan. Galii san qofa irratti hundooytee yoo katti fuftu taate obboleessa kiyya obboleettii tiyya. Yeroo amma addunyaan tuni economical crisis keessa jirtu kana keessatti crisis sun atillee si dhoyti anallee na dhoyti. Saniifuu akkamiin biiznesa jaaruu dandeenya? Haala kamiin biiznesa keenya jaaruu dandeenya? Baran aayidiyaa adda addaatiin qaba garuu maallaqa hin qabu dhiisaadhati waan qabdaniin jalqaba. Waan beeytaniin jalqabaa. Isinii tattaafatu namni bonifi isin arge yaadni keessan yoonifi taheef yaada keessan san guddistaniiti maallaqaan gurgurattan. Yaadni sun bal'ateetiti boru biznasa guddaa sii uumaa. Saniif obboleessa kiyya dargaggee lafaa ka'aa jirtu, shamarree lafaa ka'aa jirtu. Waamichi kiyya jiruu teenya keessatti dhabbummaadhan sossoonee galii teenya jijjiirree jiruu jijjiiramte haa jiraannu. Jiruu bareedduu, jiruu milkooytu, biznasa keenyas karaa kamiin dalaguu akka qabnu Viidiyoon kun akka gaariitti hubannoo isiniif kenna jeetiin yaada gaa'ii. Egaa viidiyoo biraatiin, gaafii biraatiin, gaafuma hawaasa irraa dhuftuun deebisaa jira by the way. Saniifuu jiraadha. Viidiyoo kana garuu irra deddeebi'aadhati. Dhaggeeffadha, laala, bakka itti isiniin galiin irra deebi'aa naaf na gaafadhaa keessan gaafii naa kaayaa. Isiniin kabaja, isiniin jaaladha. Barri keenyi jijjiirama eegnu waan hin jirreef bara sossoonee jijjiirama keenyaf nuti tattaafannee aarsaa kafallee bira geenyu ilaalcha keenya shiiftii goonee ilaalcha durii irraa ilaalcha haaraa davalappi goonee biiznasa haaraa davalappi goonee nutis jiruu teenya ittiin fooyyessinee jiruu bareedduu jiraannu nuuf haa tahu jiraadhaa horaa bulaa.